Tari gotambera, naende gochi motware into gochi gopima ng'aki togokora, nigo chipaara chiaito nkore mochiire twaenanete list ase gavana 345 aria bono ase agocha goaka siasa ng'a ba mca mbamoe chipaara nogokora naende ntebie abanto baito iga nimanyete ng'a nkwenda more daraja mbili mambi Thursday moiminyorete ng'a 25 June 2024 Ntobwate Gen Z, Gen Z mbakorete amaandamano mambia mbachie bakore naende egento tokoroka okoinyora amaandamano aria. Nare kobasaba buna naigwete abarai bande bagoteba, abang'ina baito nkoni more especially bare more chitown, moratiga noe mambia oo because kwarorire ase emiaka eye yaerire ebere ebinto bigocha biasarigwa bosongo sana. Tware kobasaba ase amasikani karai bacha rituko erimo, tobasa koenda oigure eduka yao. Obeke chinyeni chiao onyore chiasarigwe ibache mambi, nkosi abanto babeire bono abakora, bagotumeka abasaae bareta chigundia. Bono iga nao abaibi baria bataito koiba bakoibisa ng'a namandamano bache kosaria ebinto bi'abanto mambi, inwe ibache rituko riere naende mogokora momakoirana. Naende ntebe iga as'omoerio gokorera abanto baito b'ekanisa morare, Abanto twaachete abanto bonsi tokeme bonisimo ase siasa yaito. Gochakera aye igoro aria abanto bachakire koreta obokeba agete siasa especially Kisii iga iga mwarora nki kiabaire ande aa. Tokoigora eparish yaito kwamanya koreterwa chiguni chichia goaka abana emeywa ekanisa Sabera ecounty yaito sana ntoaka siasa yomokundu. Siasa gaki gose nokokwana naende abanto bagotegerere.

To serve this community, esukuru eye, our secondary school moino iga aria, ne general public na baria mbabwate water point igoro iga aria ase echiro. Ekero twagaronsia amache aya iga, ng'a twabekere amache gochia maate aria ase health centre. Initially titwaiginoete kobeka oo because konyora ecounty government yaremire egesima maate aria, but twacha togatebiwa ng'a ebakane amache aye tari gosoka isiko. So mweshimiwa oyo amade a promise iga ng'a agocha kobeka are amache aye gochia matari. Combine ekeri this year's budget tobeka tore chibesa chia raticulation tobeke water point aa rimaate. Inya nkobita tore esukuru eye because it was one of the request yabete made gocha ase office tobeka tore chibesa togite korwa ekanisa moino mpaka esecondary rogoro. Ekemo kegosoa ime iga iga. Itoiyesie.

Mpaka nyatieke tirimboke mpaka nyakoe esoe enchera ya kioge tobwate epara egochi kobekwa elami ekobekwa this financial year elup ntobwate ari nyabururu ya chaka on Thursday yomwaka oyo next week ngochaka iga ari nyabururu egento kiane nakwane egento eki neke gavana gatena iga agoteba ng'a nere ochiete ase Ruto gosaba chibese epara echa koroswa inche igo onde chairman y'echipara. Omaete eprocess y'okorigia chibesa chikorosia gento ki eke? Epara. Tari boigo? Egavana ya Kisii County ebwate MCAs aba bateneine iga. Bakomoeteria ebudget ekorosia chipara chiaito, tari boigo? Abwenerete gototebia chigasi chiaye chi'ecounty government. Egavana yaito yaikaransete chi'eMCA echi. Mwamoete abanto abaronge babwate obonge bachiete esukuru bachi komokonya ko lead ecounty government. Amos here is my brother are graduate abwate edigiri are gokorera baka abasongi egasi tari babake Amos oyo tari omonto obwate obonge boisaine naende noare budget committee oikaranse orosie budget okogora